Ähliňize salam, kanala hoş geldiňiz. Bu günki wideo sapagymyzda Wi-Fi routeryň açar sözüni, ýagny parolyny çalyşmagy, şeýle hem mac filtri nädip goýmalydygyny öwreneris. Hany onda wideomyza başlaýas. Ilki bilen biz Wi-Fi routera baglanmaly. Soňra Google Chrome brauzeri açýas. Eger-de sizde Google Chrome brauzeri ýok bolsa, islendik brauzerden peýdalanyp bilersiňiz. Soňra Wi-Fi routeringiziň arka ýüzüne bakyň. Her bir Wi-Fi routering öz IP salgysy, ýagny adres bolýar. Meselem, meniň TP-Link routerimiň IP salgysy. Şu IP salgy netijesinde biz Wi-Fi routerymyzyň admin paneline, ýagny sazlamalar bölümine girýär. IP salgysyny biz brauzerimiziň gözleg penjiresine ýazýas we Enter düwmesine basýas. Şu şekilde admin giriş penjiresi çykar. Giriş ady we açary söz sorar. Ikisine-de admin we admin diýip ýazýas. Sebäbi bular adatça öndüriji kompaniýa tarapyndan berilýän ulanyjy ady we açary söz bolup durýar. Ýazanymyzdan soňra login diýip girýäs. we şu şekilde penjire çykýar. Ilki girişmäkäk aýdyp geçeýin, bu sazlamalar açar söz çalyşmak, ähli Wi-Fi routerda meňzeş, diňe ýerleri sazlamalar bölümini üýtgeşme bolup biler. Indi bolsa açar sözni, parolyny üýtgetjek bolsak, şu Wireless diýen ýere gelýäs we basýas. Bu bölümler barada aýdyp geçeýin. Ýagny biz basic bölüminde Wi-Fi routerymyzyň adyny üýtgedip bilýäris. Şu ssyd diýen ýere gelýäs we öz islegimize görä ady goýup bilýäris we save edip sahranit edip bilýäris. Hide access point ptiçka basan ptiçka basanymyzda Biziň Wi-Fi routerimiziň ady beýleki enjamlarda, meselem, kompýuterde ýa telefonlarymyzda çykmaýar, ýagny görünmeýär, adyny gizleýär. Indi bolsa Security bölümine gelýäs. Bu bölümde biz esasy parolyny üýtgetýäs. Parolyny üýtgetjek bolsak, şu ýere gelýäs, ýagny VP, VP Password. Gelýäs we özümiz sekiz sifrden az bolmadyk parol goýýas. Meselem, bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz. Öz islegleriňize görä paroly goýup bilersiňiz. Ýagny sekiz sifrden az bolmadyk paroly. We save edip sahranit edýäs. Soňra Mac filter bölümine gelýäs. Mac filter bölümine gelýäs. Bu bölümde siz routeriňizi goragda goýup bilersiňiz. Meselem, siziň smartfonyňyzda ýa kompýuteriňizde Mac Wi-Fi adres bolýar. Şol adresi şu Add düwmä basýas. we şol siziň smartfonyňyzdaky ýa-da kompýuteriňizdaky mac Wi-Fi adresi göçürýäs, ýagny şu ýerik ýazýas. Meselem, meniň telefonymyň mac Wi-Fi adresi we soňra ýazanymyzdan soňra save ýagny sahrenit edýäs. Ýagny şeýlelik bilen Wi-Fi routera ýazan MAC adresimizden başga hiç bir enjam, meselem, kompýuteriňiz ýa siziň smartfonyňyz birigip bilmeýär. Ýagny siz Wi-Fi açyryjyny aýryp, Wi-Fi goragyny açyk goýan ýagdaýyňyzda hem Şu mac adres smartfondan başga enjam birigip bilmeýär. Şeýlelik bilen bu wideomyzyň soňuna geldik. Öwrenensiňiz diýip umyt edýän. Eger-de düşünmeýän zatlaryňyz bolsa teswirlerde sorap bilersiňiz. Indiki wideo sapaklarymyzda görüşýänçäk hoş sag boluň.